Il-films tal-poeżija ġew introdotti minn Inizjamed u jidher li dan il-ġeneru qed irabbi l-għeruq fost l-udjenzi Maltin.
Film tal-poeżija huwa film maħluq, normalment film qasir ħafna ta' inqas minn ħames minuti, maħluq minn poeżija. Il-films tal-poeżija għandhom xejriet differenti, imma kollox ma kollox fil-fema tiegħi film tal-poeżija għandu jagħti prominenza lill poeżija Imma fl-istess ħin Jagħti interpretazzjoni filmika, ċinematografika, tal-poeżija, interpretazzjoni viżiva. Għandek films li jimxu litteralment mal-poeżija għax il-poeżija toffri ruħha bħala bażi, ħa ngħid hekk, ta' narrazzjoni jew inkella l-qari tal-poeżija joħloq l-istruttura tal-film. U għandek films li jersqu lejn dik il-poeżija b'mod iktar liberu imma xorta l-focus, biex ngħidu hekk, l-għan prinċipali tibqa' jew ir-ruħ prinċipali għazzajja tibqa' dik il-poeżija. Sa fl-aħħar il-belt strieħet u strieħ il-lejla jien. Jien għati li l-films tal-poeżija bdew fis-snin 20 u kienu l-artisti impressjonisti li ħadmu l-ewwel f'dan il-qasam. U mbagħad fis-snin sittin, f'nofs is-snin sittin u l-bidu tas-snin sebgħin, il-Beat Generation, il-poeti tal-Beat Generation bħal Lawrence Ferlinghetti u Allen Ginsberg ħadmu fuq din it-tradizzjoni tal-films tal-poeżija u ħolqu uħud mill-iktar xogħlijiet interessanti. Pereżempju, Lawrence eh, Ferlinghetti kien ħoloq film, film tal-poeżija illi kien ispirat mill-qtil taż-żewġ aħwa Kennedy. Il-film ta' Farofar Azad li sar fis-sittinjiet, The House Is Black, huwa wieħed ħa biex ngħidu hekk forsi mill-iktar bikrin jekk nużaw il-poeżija bħala test, imma nistgħu mmorru ferm iktar lura anke għat-tletinijiet eh, fejn għandna films li huma magħmulin b'mod mhux biss poetiku, ma l-istruttura tagħhom tixbaħ ħafna lill poeżija anki fis-sens ta' rima viżwali, rima rikorrenti b'dak li qed tara fuq l-iskrin.
Il-films tal-poeżija f'Malta naħseb li kisbu ċerta viżibilità primarjament permezz ta' żewġ proġetti. L-ewwel proġett huwa dak tal-istudenti tal-MCAST, tal-istudenti tal-film tal-MCAST, illi ispirati minn poeżija partikolari li jkunu għażlu normalment mis-sillabu tas-sekondarja tal-iskejjel tal-iskejjel tagħna, joħolqu film. Illi jippreżenta l-poeżija kollha, però jinterpretha wkoll b'mod viżiv. Dan huwa proġett illi permezz tiegħu saru, nistgħu ngħidu, għexieren ta' films tal-poeżija. Tlajja' nżul u tlajja' li tħoss ma tafx x'inhu fuq rasna sħab tax-xita. Il-blu. Għidu fejn hu.
Il-viżibilità forsi iktar pubblika fis-sens ta' rappreżentazzjoni fil-pubbliku saret mill-Festival Mediterranju tal-Letteratura ta' Malta organizzat minn Iniziamed illi għal ħafna snin issa ilu jippreżenta films tal-poeżija barranin u Maltin anki bi sħab mal-Fondazzjoni Valletta 2018 illi jinterpretaw b'mod viżiv u ħafna drabi b'mod interessanti immens, ix-xogħlijiet ta' poeti li uħud minnhom ħallewna imma l-maġġoranza għadhom magħna u jidhru fil-poeżiji, fil-films tal-poeżiji proprja, jiġifieri għandek Achill Lemizzi, Oliver Friggieri, Victor Fenech, Maria Greganado li jidhru f'dawn il-poeżiji, f'dawn il-films li fihom jaqraw jew jinqraw il-poeżiji tagħhom. Għall-ewwel, kull ma lagħabna onġieonġieonġella.
L-użu tal-lingwa Maltija fiċ-ċinema diġà naħseb huwa xi ħaġa li għandha sseħħ ehm, għal fatt li il-lingwa fija nifisa toħloq lok sejjes, toħloq lok struttura ġdida, toħloq lok mod ta' kif tara u kif tifhem id-dinja. Issa, meta niġu mbagħad għal films tal-poeżija, toħroġ iktar żbuħija tal-lingwa wkoll għax inti qed tismagħha ġeneralment moqrija forsi b'mod aħjar jew biktar reqqa eh, u attenzjoni għax inti qed tagħmel xogħol audiovisiv ovvjament ħadd qabad persuna li għal diversi reġjonijiet għandha kwalitajiet li jrendu dak il-qari tal-poeżija isbaħ Imma mbagħad qed dejjem tiżżewweġ dak il-ħsejjes ukoll ma' ħsejjes oħrajn li forsi b'xi mod jirrimaw mal-ħoss tal-lingwa li jirrimaw ukoll b'mod viżiv mal-ħoss tal-lingwa. Kella jinterpretaw b'mod ġdid il-ħoss tal-lingwa. Naħseb li eh, l-użu tal-Malti fil-films tal-poezija joħloq dimensjoni ġdida kemm għal-Malti kemm għall-films tal-poeżija kemm ukoll għax-xogħol awdjoviżiv. Għal-bejjiħ tal-gazzetti fuq Kastilja min ma jixtrix ma jeżistix
Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti